Indi men aýtýaryn täze ýaşlar köp indi Kroýffy bizem görmedik köp köp diýýän wapşe görmedim men-ä ony ýöne diýjek bolýanym indi şol Pep Guardiola bilen baglanyşykly bir sorag sorajakda siz owadanlaýyn diýdim bolýa onam neme etdi. Rabona TV-den hemmäňize salam dostlar biz siziň garşyňyzda fantes bäsleşigi bilen fantes bäsleşiginde biz her komandany janköýerini çagyrýas we oňa Soraglar soraýas we oň nähili janköýerdigini oňa aýdyp berýäs. Bu günki myhmanymyz bolsa Möwlam, ol Barselona janköýeri. Möwlam hoş geldiň. Hoş gördük. Çagranyňyz üçin sag boluň. Sizem geleniňiz üçin sag boluň. Gowy programa bolar diýip umyt etýän. Menem şeýle. Näzir Baýraş şun ýaly ilki bilen şu sorag bilen başlasym gelýärdi, sebäbi janköýerler her kimiň uly üýtgeşik bir hekaýasy bolýar, bir komanda balet edip başlan wagty. Sen haçan başladyň we näme sebäp boldy Barselonany gowy görmegiňize we janköýer bolmagyňyza? Şun ýaly, men aslynda kiçilikden başlap futbol göremokdym. Ýöne Nähili diýseňkäm, kiçi wagtym dworda, köçede oglanlar her kim futbol görýärdi, her kim futbol oýnaýardy, görýärdi diýip biljekkä. Futbol oýnaýardyk, zat etýärdik köçede. Ondan şol wagtlar her kimem ýaňky futbol maýka alýardy. Halaýan komandasynyň ýa-da ene-atasy haýsysyny alyp berse, şonuň ýaly futbol maýka alyp, şony geýip, şonuň ýaly futbol zady oýnan bolýardyk. Ondan şol döwürler kiçi wagtym 2004, 2005, 2003 ýadyma düşenok, edil takyk ýyl 2005 bolmagy mümkin. Şol döwürler Real Madridiň hem gaty ösen wagtlary ýyldyzlar düzüm bardy-da, Roberto Carlos, Beckham, Raul, ýaňky hemmesiniň hem maýkasy gaty köp satylýardy, Siemens maýkasy, kime seretseň hem şo formalardy. Mundan şo wagt menem ýaňky Barselonanyň formasyny alypdym. E, reňkini halap alypdym da Barselona e, jan köýer bolan üçin näm. Zat e, gök gara eşigi bar, belki ýadyňyza düşýändir, belki düşýän däldir, kän bir belli forma sadäl ýöne ol. Ondan şo wagtlar e, Puyol maýkasyny alypdym. E, gök gara maýkasy owadan görüp. Ondan şondan soň birhili ýakynlyk duýup başladym-da, ondan soň birinji gezek doly futbol göremde, öň bölek-bölek görýärdim, bäri futbol janköýer däldim. Birinji gezek iki müň dokuzynjy ýyl Mançester, Barselona finalyny doly göremdim, ondan öňürti futbol zat görüp gyzyklanyp ýöremok. Ondan iki müň dokuzda gördüm, zat etdim, haladym, ýaňky bir Liga çempion pallyk. Ondan öňem Ronaldinýo, ol-bul, ýaňky bölek-bölek görülýärdi welin, ýöne edil janköýer däldim diýip bilen, şo iki müň dokuzda doly Barselona janköýer boldum diýsem bolar. Bolýar, men azajyk indi şu bäsleşigimiziň düzgünlerini aýdyp bereýin. On sany sorag sorýarys biz bäsleşikde. On soragda eger kömek alaýyn diýseň alyp bilýäň kömek, kömek alan wagty men dört sany wariant berýän. Şolardan birini saýlap bilýäň. Eger kömek alyp sorag bilseň ýöne bäş bal alýaň. Obşi on soragdanam ýüz bal alyp bilýäň.

Bäsleşigimize başlalyň biz. Men birinji sorag bilen başlasym gelýär. Barselonanyň gurulşy bilen baglanyşykly. Barselona bir müň sekiz ýüz togsan dokuzynjy ýylda guruldy. Gurujysy kim? Aňsat sorajak diýip, ýaňa şeý diýen bolduň welin, bu soraga hakykatdanam garaşmaýan soragym. Bir müň sekiz ýüz togsan dokuzynjy ýylda gurulanda bilýän, soragy şo bolan bolsa has gowy bordy, men bilerdim welin. Bir janköýer hökmünde ony bilýän. Ýöne guran adam guran adam. Barselonada her ýyl şol ýatlanyp bara kubogymy geçirilýär şol adamyň adyna. He. Bilmedim-de birinji guran adam kim? Dad, kömek alaýyn, ýaňky dört sany warianty bar bolsa. Wariantlar aýdýan A. Huan Gamper. B. Jozef Samitiýer, C. Mariýa Espiras, D. Walter Waýld. Walter Waýld. Bu soragyň jogabyny-a bilemok, şonuň üçin tahmin edesim gelýär. Sebäbi häzir bilmeýän zadyňy iki sagat pikirlenseň biljek gümanyň ýokdary. Şonuň üçin ýaňky iň soňky aýdanyňa Waýld diýdiň dämi? Ol-a Iňlis bolmagy çemellere, ýaňky şotland, irland şon ýaly wild ýaňky ispana meňzänok kän. Ondan öňem Anna diýdiňmi? Maria Espiras. Ha, Maria Espiras. Olam zenan maşgala meňzeýär. Zenan maşgala futbol klubuny gurmazmyka diýip pikir etýän. Beýleki ikisi nämede? Jozef Samitier, Huan Gamper. Huan. Jozef. Tahminim şeýle şun ýaly. A dogry jogap Amyka diýen sebäbi Huan diýende ispanlarda jahar haharty ýok bolýar we hahartdan gelýän adam kän Huan Fran ýa Josef Guardiola diýýär şon ýaly ha zat edegen A jogap diýýän. Dogrumy? Dogry. Ikinji sorag bilen dowam edeli. Ol aňsadam bolup biler seň üçin. Barselonanyň näçe La Liga çempiony bar? Ýa-da bu hakykatdan aňsat sorag. Dogry jogaby bilýän, ýigrimi alty. Sebäbi Barselona bilen Real Madrid ýaryşyp gelýärler-aý şu La Liga Titul boýunça iki sermydama ýaryşýa. E, ýaryşýa diýýän aslynda ýaryşanam Real Madrid gatyň de welin Barselona yzyndan ýetjek bolup, ädim-ädim ýetjek bolýar welin, ondan soň Real ýene alýar zat etýär şeýtdirip ýaňky bäsleşýärler welin, şondan ýadymda ýigrimi alty bolmaly. Dogry. Indi Barselonanyň şu wagtky ýagdaýy barada nähili pikir edýäň? Meselem, üç-dört ýyl bäri-ä Çempionlar ligasynda

Sebäp nämeden sebäp her kim bir zat diýýä. Köp kişi aýtýar Messiden diýýä, Messi diýýä isleýşi ýaly komandany özi dolandyrýar diýýä, isleýän oýunçysyny göwnüne ýaraýan, jyn alýan biri bolsa şoň bilen zat etýär, şoň bilen düşünişýär, şoň bilen gowy oýnaýar, ondan jyn almasa-da ýaňky uzaklaşdyrýar komandadan, zat etýär, düşünişenok. Onnoň transferler Messä görä edilýär, Messi saýlaýar zat diýýärler. Eý, bolup bilermi bilemok, olam bolup biler welin ýöne ýöne e, soňky ýyllar edilýän zatlar, meselem transfer babatynda aýdaňda, ýaman maksatsyz transferler edilýärmikä diýenlere, maksatsyz, plansyz, ýaňky meýilnamasyz hiç hili e, transferler edilýär. Ondan soň gaty uly pullar sowulýar. Ondan soň şol ýaly. Yani bu göwne jaý däl. Sebäp näme sebäp? O şu umumy köp zat üýtgemeli bolaýmasa, bir iki sany sebäp ýok sebäbi. Bir ýyl nesibesiz diýersiň, iki ýyl nesibesiz, şans ýok diýersiň o ýöne soňky dört Bäş ýyldan bäri şuny ýaly ýagdaý da iki mü on bäş dollarlyk iň soňky liga çempionlykda ondan soň her ýyl bir bahana bolýa diýen bahana da däl her ýylam masgara bolýa. Indi çempionlar ligasy diýdik de şoň bilen baglylykda da Üçünji soragyňy soraýyn. Barselona birinji Çempionlar ligasy kubogyny haçan aldy? Birinji Çempionlar liga kubogyny togsanjy ýyllarda aldy. Togsanjy ýyllarda diýendik. Pep Guardiolanyň kaptanlyk döwrüde 92 ýa 94 dörtdür öýtýän. Ony aslynda bilýärdim, onuň bir togsan kilo, togsan ýa ýüz ýene ýakyn ýaly, ýöne munda kömek ulanjak däl, sebäbi birinji ony bilmeý, bilmesem zat bar, aýyp bolar. Şonuň üçin togsan iki diýäýin kömek almaga. Dogrumy? Dogry. Ýene Çempionlar ligasy bilen baglanyşykly bir sorag bar şu taýda. Iki müň altynjy ýylda Çempionlar ligasyny Barselona alýar, finalda Arsenaly iki bir utup. Şonda ýeňiş goluny salan kim? Munam bilýän. Muny bilýän diýemde şuny ýaly. Aslynda gaty Dap sorag bu. Eee, nähili sorag? Kyn sorag däl, bar o taýda ýadyma düşýär-de, beletdi, depýä. Depýä welin ol aslynda warata uranokmyka diýýän, prostrel etýä welin, o-da almoniýada aýagy bilen topy serpikdirjek bolup aýagyny goýýar-da, samsibä salýan ýalam. Welin, Eý, ol sansyda azaplanýan däldir-le? Bel, belletdi, belletdi diýäýiň. Dogry. Indi bäşinji sorag bilen dowam edeli. Örän üstünlikli jogaplar berýäň şu wagt. Näçe Çempionlar ligasy kubogy bar?

Şu wagtky sistemany düzüp giden Kroýf pahyr diýerler-dä onuň. Bilemok, ýene bu sorag ýöne şu wagt Gwardiola has aktualny bolany üçin Gwardiola göz öňüňe gelýär, ýöne Barselona janköýerlerinden sorasaň Kroýf diýmegi mümkin köpüsi. Pep Gwardiola Barselonanyň tälimçisi bolup näçe sezon geçirdi Barselona garşy? Pep Gwardiola näçe sezon geçirdi?

Indi şu taýda gitmelimi, gitmelidämi diýen bir sorag bolan Messi bar-da, Messi barada-da bir sorag bar. Messini nähili pikir edýäň? Meselem, şuwagt gitmegi dogrumy, gitmezligi dogrumy? Ýa-da iň bolmanda şuny sorap başlaýyn, başda ine şu otuzynjy iýula çenli gidip bilýän eken diýip bir sany neme bar-a şu wagt. Gürrüň bar olim. Şol indi bolarmy bolmazmy näme pikir edýäň sen? Messi aslynda irräk gitmelidi iki müň on bäşde iki müň on altyda sebäbi näme üçin Messi barada e, tankytlanlarynda şuny diýýärler Messi Barselonada gowy oýnaýar başga ýerde gowy oýnanok Argentinada hiç hili başarnygy ýok ýöne Argentina oýnuny görseň diňe Messi oýnaýar iki müň on dörtde finala getirdi ondan soň oýnuny görseň Öz aýratynlygyny görkezýär Messi-le. Ýöne Mekiş tankytlaýar näme üçin Barselonada diňe gowy oýnaýar, Hawi Iniesta bilen gowy oýnaýar, ýaňky hem Mekişi şoňa üns merkezi diňe Messi gapdalynda komanda gurulsa gowy oýnaýar, başga ýerde başarly başarnykly bolmaz diýýärler. Ana şoň üçin Messi gitse gowy bordy, sebäbi başga ýerde-de oýnap bilýänini görkezerdi, başga ýerde-de täze rekordlar goýardy we men futbol söýer hökmünde Men birinjilik bilen futbol söýerdi, ondan soň Barselona janköýer futbolsöýer hökmünde başga ligada görmek islärdim. Sebäbi biram ýaňky Gan aýlanyşyk diýen ýaly komandada käbir zatlar üýtgäp dursa erbedem bolanok. Belki giden bolsa Barselona ýerlikli transferler edip şu wagtky ýaly bolmazdymykaram diýip pikir edýän. Ondan Premýer Liga gelmegini islär meselem. Sebäbi Premýer Liga iň owadan futbolyň oýnalýan ýermikä diýenlere hemme taraplaýyn ýaňky oýnalýan futbol, tiz futbol, owadan futbol oýnalýar. Ondan soň stadionlar gowy, janköýerlerem gowy, medeniýetli stadionlar dolýar. O babatda Mançester Siti-ä geçer diýip umyt etýän. Ýöne futbol söýerleriň hemmesem göresi geler, üýtgeşik zat, gowy zat boljaga meňzeýär Premýer Liga gelse. Ýöne irräk gelen bolsa has gowy borçaga eýämi, otuz üç ýaşynda. Ýene Messiden rekordlar garaşýar, däme kişi rekord garaşýar, bir ýylda otuz gol salmagyna garaşar. Ýa iň bolmanda bombardir bolarmy, däme kişi şoňa garaşýar. Ýöne otuz üç ýaşynda-da indi öňki Messem ýok. Ondan soň onýaly zatlara garaşmagam bu ýaşda kän bir dogrum däl welin, ýöne ýene-de bir zatlar eder, öz tapawudyny orta goýarmyka diýen. Indi Messi barada bir sorag sorajak. Lionel Messi ilkinji oýnuna Barselonada näçenji ýylda çykdy? Ilkinji oýun. Messi. Men bir azrak pikirlenmeli pikir edip görmedim muny. Birinji oýun men aslynda bilýän, ýöne näçinji ýyldygyny bilemok. Birinji oýunda ýalňyşmasam golam salýar Ronaldinýo assist etýär, Bekom ýerine girýär oýna. Ondan soň eý şol hemme ýerde zat edilýärde paýlaşylýar zat edilýär şo moment futbol üýtgeden moment zat diýip ýaňky giren ýerini zadyny görkezip köp ýerde şo wideolar bar bilýändirin ýöne edil näçinji ýylka iki müň alty däl iki müň altyda ýam düzüminde bar iki müň bäş iki müň dört iki müň üç iki müň üçde zatda ýok bolan. Eý, men bir ýerde bir kiçini okapdym da, on bäş möwsüm Barselonada geçiripdi, ýa ol indi iki müň ondan hasaplasak, iki müň bäş zat bolaýma ahmal. Näme diýýäň? Näme diýýäň? Kömege ulanjak gelse, kömege ulansaň häzir iki müň üç, iki müň dört, iki müň bäş, iki müň alty bardyr şo taýda.

Iň gymmat transferi Blakga aňsat soragym hem garşyragym sorar sebäbi iň gymmat transferler Dembele bilen Koutinýo, Grizmanam kän ýakynlaşanok ikisine. Ondan soň iň gymmat ikisem ýüz kyrk million töwerek geldi Daro on

Olar bonuslaryny zatlaryny detalyny bilemok da şu taý bäş alty million oýnaýandyr oýnaýan sebäbi ýüz plýus kyrk plýus bonus ýa ýüz plýus ýigrimi ondan soň bonus zat diýip geçenem kautini üçinem ýene bäş million töledi diýýärler liga çempion falan üçin ony eý kautini diýäýinda kautini soň dogry dogrymy dogry Indi kuboklar bilen baglanyşykly bir zat sorap bilmeliyem. Barselona haýsy ýyllarda treble etdi? Treble etdi diýýänim, Çempionlar ligasyny, ligany we Copa del Rey, ýagny Spaniş kaby alan ýyllary. Hä, olar şo bäş ýylyň içi bolýar-da. Bäş sany Liga çempionat aldy-da.

Iki müň on bir Pep Guardiolaň düzümi iň güýçli düzüm diýip kabul edilýär-de, ne tolko Barselonanyň taryhynda, dünýä taryhynda-da el bilen görkezilýän sostawdy-da iki müň on bir. Şondan soň Kopa-Kopa del Reý, Katwary yzarlap baramok-da.

Iki müň üç diýäýin-le, dört ýyl, bäş ýyl oýnadym, galýan-a, iki müň üç. Dogry jogap. Iki müň üçünji ýylmy? Dogry. Dogry. Hormatly tomaşaçylar ine şeýlelik bilen ýaryşymyzyň soňuna geldik. Ýaryş bu günki bäsdeşimiz Möwlam segsen bal bilen edil atlyşynam bolmasa, ine atlyşyn diýýäs. Bäşik bolýar-da segsen atlyşyny. Janköýerdigini görkezdi. Ýöne onda şeýledi. Indi azajyk Barselona barada gürleşeli diýýän men. Janköýer tutan wagtymyz gürleşip galsak-da. Meniň bahana bile içimi dökeýin, soňky bäş ýylyň içinde doly-doly içim şu wagt. Indi häzir şu wagtky problemalary, meselem, prezidentden görýän bar, köp adam aýtýar, trener gowy däldi diýýär. Indi trenerini hem çalyşdy soňky sekizki oýundan soň. Däli pikir edýän şu wagtky ýagdaýyny we nämeler bolsa düzeler Barselona şu wagt. Nämeler bolsa düzeler şu wagt gowy tälimçi gerek Koman olam legendarny kaptanymyz geldi iki togsan ikide Koman kaptanynda Yani Pep Guardiola diýip ýalňyşdyň. E, Koman geldi tejribeli, futbola gowy düşünýär. Birazrak zady tertip, tertibe salarym kadýan kap zady düzümi obşi. Komandany tertibe salar diýip umyt etýän. Ýöne nämeleri üýtgemeli? E, Ýanki trenerski ştabda nämeler bolup gitýänini bilemok. Ondan soň ýanki prezidentski ştabda da nämeler bolup gitýänini bilemok. O Taýlan kän zat edemok, bilemok. Ýöne Messi gitse gowarmyka diýýän. Barselona üçinem, özi üçinem. Sebäbi Messi Suarez bilen oýnajak diýýär. Messi ýaňky oň bilen ony etjek, muň bilen muny etjek diýýän ýaly ýa-da şon ýaly zada media şon ýaly görkezjek bolýarlar belli däl. Messi gidip birazrak ýaş oýunçylar alynmaly. Ondan soň Ýaňky bir azrak maksatly transferler etmeli-dä. Soňky ýyllar kösenýän zadymyz şu. Edilen transferler, kim alyndy, Kautini alyndy, Grizman, Dembele. Ondan soň hemmesinem ýaňky çep gapdalda oýnatýarlar-da, çep flankda oýnatýarlar. Diňe şo taýy aldylar, o taýy hem almaly oýunçylary almadylar. Grizman o taýda oýnanok, Kautini o taýda oýnanok. Dembele, Do taýda aslynda oýnanok, oýnatsa goýsaň oýnar emma Dembele Barselona stiline-de gabat gelenok oýny. Gowy oýunçy, kaçeственny oýunçy. Ýöne Barselona soňky döwür edil Neýmar gidenden soň Neýmaryň ýerine şo taýda şo taýyk oýunçy alybilmän ýaňky hiç kim oýnadybilmän geçdi-de. Flangy boýunça. Koutinýo o taýda oýnarmy oýnar Koutinýo kaçstin oýunçy o taýda oýnar ýöň ýokary derejede oýnar ýöne Koutinýodan ýokary derejeli oýun dälde onda has bir parlamagyna garaşýas saga ýyldyz bolup parlamalyda ol indi o taýda ony etmeýär ol birazrak içräge girýär on nomere ýakyn oýnaýar şo taý geçişlere smişatsiýa etmäni halaýada Onnoň Neýmardan öň Pedro bardy. Ondan soň Pedro-da gowy oýnaýardy. Ýaňky Barselona şu wagt şu edil Neýmaryň ýerini doldurjak bolup dogry däl oýunçylary aldy. Otaý bolsa ýaňky ýaly zaşita çyzygy zada ýakynlaşyp şu taýdan içeri girjek bolup duran oýunçylar gerekdä. Onnoň Kautiniany oýnatýaň otaýda içerik girenok, çyzyga arkasyna geçjek bolanok, zat edenok ol on ýaly häsiýetli oýunçy däl. Onnoň Grizmann o taýda oýnarmy? O taýda oýnatsaň oýnar ol enýaňky. Ýene-de doly zat peýda alyp bolmazmyka diýýän. Onda Messi häzir gitse ýerine Grizmann oýnap bilýär, Dembele oýnap bilýär, Kautiniýa on nomerda oýnap bilýär. Messi hem aňryny hem on nomery zanýetlap dur-da. Kautiniýa indiki ýyl gelýänine begenýän hakykatdan gowy oýunçy. Aýansaň, Barselona laýyk oýunjy, hatda laýyk oýunçy diýesim gelenok. Barselonaň derejesini ýokaryk çykaryp biljek oýunçy dara diňe laýyk bolup galman. Ýaňky ýokary, lýuboý komandanam ýokary derejä çykaryp biljek oýunçy. Artur Pýaniç çalyşanda näme diýen oňa? Eý, olam ýalňyşlyk dara, näme üçin şonýa zatlar etýäň? Onsuzam ýaňky Komandamyz garry, täzelige gitmeli, ýaşlaşdyrmaly diýilýär, ýene-de piýany çalýan Artur. Artur aslynda gowy oýunçy welin olam ýaňky futbol bilen kän baglanyşygy ýok, futbol daşynda zat ony-muny etýär diýýärler, kim bilýär, futbol bilen kän gyzyklananok, trenirowkalary zat etýär. Olam bilemok, ýene-de ýaňky kim Arturyň öz ýalňyşlaram kändir, Otyrýar men instagramda gaty görýän oý haçan görseň party haçan görseň içki haçan görseň gyzlar daga artur şo brazilsler bar topar şo neýmar bar soň bir iki sany DJ tanyşlar bar bilýän haçan görseň şady horramlyk kän bir futbol bilen baglanyşygy ýok artur gowy oýunçy kaşystwny oýunçy bolýar olam Şeýdip ugradandyrylar ony, ýerine-de piýano çalmaly däl dagy, bir azrak ýaşrak oýunçy. Aslynda ýaňky Neýmaryň ýerine şo pozisiýa gidip ýöne ýalňyş oýunçylary alýar. Otaýik bolsa ýaňky hakyky flangowy oýunçy gerek dagy, Sterling ýaly ýa-da näme diýeýin, gözleseň tapylýarlaý karşysynda oýunçylar kän. Ýöne öni zat etjek bolmaly däl da şo taýk mesela ýyldyz ýok bolsa ýyldyz aljak bolup oturmaly däl mesela hazar şo taýda oýnaýa azar oýnaýa ýöne ol realda bilýämiň çelside kalyp bilerdi malyp bilerdi ýöne azar alyp bilmeseň ýa-da sterling ýaly o iki-üç sany oýunçy olar alyp bilmeseň birazrak pesräk derejede bolsa-da şo şol işi gowy etýän oýunçyny almaly meselem Pedro şo taýda dört ýyl bäş ýyl oýnady, gowy oýnady, gaty peýdaly oýnady. Häzir Pedrom Kautiniýa diýseň Kautiniýaň kaçtwasy belli bilýäň. Ýöne Pedro şol işi gowy etýär. Ýaňky flankdan içeri smişatsiýa etýär, gowy etýär. Şon ýaly meselem her pozisiýa gerek adam almaly-la ýyldyz diýip alyp onam häzir Şeýle seredeňde biziň düzümimize şu adam erbet-dä, Grizman, Dembele, Kautino gelýär, Messi. Seretseň kagyz ýüzünde hemmesem ýyldyz, ýöne iş etjek oýunçylary almaly. Ondan soň Suarez, meselem, Suarez näçe ýyldan bäri ýekeje, ýeke-täk biziň zadymyz bar, iň öňde oýnaýan oýunçymyz, ýeke-täk oýunçymyz. Şoň alternatif ýok integem alanoklar ýaman agyr oýnaýa goýunç kaştyn oýunç oň hakda sözüm ýok goldam salýa weli ýöne şoň alternatif biri bolmaly ondan soň suarez meselem ellinji altmyşynjy minutda çykaryp ýerine şon ýaly bir güýçli oýunç girmeli ýa-da güýçli oýunç oýnap suarez zamendan girmeli şeýle bileräk zat etmeli suareziň alternatif ýok hiç hili. Ondan soň Bawariýa oýnuna göremizde-de, Suarez-e gelýär, durýar. Derrew tiz kontrataka çykyp bolanok Suarez bilen. Onuň ýaňky ýaly zatlar, zaşitada-da problemamyz kän. Waratdarymyz gowy. Umuman bir elden geçirmeli hem birini ol hem göreli. Kyn iş. Gepleşigiňiz üçin sag boluň. Indi hormatly tomaşaçylar eger sizem biziň bäsleşigimize gatnaşasyňyz gelse komentarýadan ýazyp bilersiňiz bize ýakyn bolsaňyz studiýamyza gelersiňiz bolmasada internet arkaly biz siz bilen bäsleşik geçirip bileris wideony halan bolsaňyz laýka basyň kanalymyza hökman goşulyň biz hemme ýerde bar futbol barada hemme zat diňe rabona tvde biz instagramda rabona tm twitterde-de rabona tm. Hoş sag boluň görüşýänçäk. Näme zat bu ýa.